Mae o leia 27 y cant. Da ni yn clasio fel rhugl. So ma nhw yn naill ai lefel pedwar neu lefel pump a ma genna ni lefela lle da ni'n mesur be di safon iaith y pobl. Yym sgennyn ni'm un person sydd yn lefel dim so ma genna ni wastad ryw fath o sgil iaith er mwyn medru deud enwa neu neu er mwyn cyfarthrebu efo pobl ar safon isel. Wel, wrth gwrs, mae gennym ni cyfrifoldeb i gynnig gwasanaeth yn naill ai yn Saesneg neu yn y Gymraeg. So gan hynny, mae'n hanfodol bod ni medru cynnig y gwasanaeth yna yn ddwyieithog. Mae o'n dangos dipyn o barch i cymunedau ni, achos mae lot o gymunedau ni yn dewis eu hunan siarad Cymraeg fel iaith maen nhw'n siarad o ddydd i ddydd. Wrth gwrs, os ydy staff sy'n gweithio efo Heddlu Gogledd Cymru ddim yn gallu siarad Cymraeg efo nhw, mae o'n, mae o'n dod drosodd ychydig bach yn amharchus, so dan ni'n sicrhau, yn enwedig yn rhei swyddi yn rhei llefydd, bod pobl yn rhugl yn y Gymraeg. Ond o leia bod pawb hefyd wedyn, dibynnu lle maen nhw'n gweithio, yn gallu cyfarthrebu i ryw raddau yn y Gymraeg. Dan ni'n delio efo lot o pobl mewn crisis dydan, fel yr heddlu. Mae pobl yn ffonio ni achos maen nhw angen help gennyn ni. Ond mae lot o bobl yn ffonio ni a dewis iaith gynta Cymraeg dyn ni. Felly, ni yn medru ymateb iddyn nhw i delio efo'r crisis efo'r argyfwng yym trwy gyfrwng yn Gymraeg yn bwysig iawn i ni pan dan ni'n cynnig y gwasanaeth ar frys. Mae'n pwysig i ni adlewyrchu'r cymuned dan ni'n gweithio efo. Da ni isio te- da ni fel staff yn gweithio a'r heddlu angan trio fod yn rhan o'r gymuned ag medru siarad y Gymraeg efo nhw yn yn yn bwysig i fod yn rhan o'r gymuned yna. Yym yn rhei llefydd mae mae o'n elfen sylweddol o fatha naws y gymuned dydi? Ffor' ma'r cymuned yn bodoli ydi'r iaith mae'n lot o lefydd so gan hynny mae'n bwysig i ni dangos y parch yna a gallu siarad Cymraeg pan 'da ni'n delio efo nhw. Da ni'n gorfod cynnig y gwasanaeth yna o ran ddeddf, ond hefyd, da ni'n teimlo, i gynnig gwasanaeth iawn i'r cyhoedd, da ni angen medru cynnig gwasanaeth ddwyieithog er mwyn cyfathrebu efo pobl a ma' hwnna'n peth pwysig i fagu hyder yn yr heddlu efo'r cyhoedd. Ma' pobl angen gwybodaeth a ma' nhw angen y... ma' gennyn nhw'r hawl i gael y gwybodaeth yna'n ddwyieithog. Da ni wedi ennill dipyn o o wobrau dros y blynyddoedd yn profi bo' ni yn cynnig gwasanaeth yn ddwyieithog. Da ni'n derbyn bod o'n rhan bwysig o o'r gwasanaeth da ni'n cynnig. Yym Mae gennym ni sawl enghraifft o pobl sydd wedi ffonio ni angen gwasanaeth mewn argyfwng a bod ni'n gallu siarad efo nhw yn iaith maen nhw'n dallt ac yn iaith maen nhw'n mwy cyfforddus siarad. Ii, Mae gennym ni sawl enghraifft o llythyrau dan ni wedi cael gan y cyhoedd yn deud faint mor falch maen nhw'n bod nhw wedi cael y gwasanaeth maen nhw'n cael. Allan o sgêl o un i bump, pedwar a phump ydi rhugl, ac un ydi yn medru deud ambell enw neu neu yym deud llefydd yym yn y Gymraeg. Yym 'dan ni'n sicrhau bod pob un aelod o staff sy'n ymuno â ni yn cychwyn ar lefel dau a gorfod cyrraedd lefel tri o fewn y chwe mis gynta'. Ydi bod tîm a rheoli ni i gyd yn gorfod cyrraedd safon tri o fewn hyn a hyn o amser. Yn y dyfodol, os mae pobl ifanc yn penderfynu bod nhw isio gweithio i y cynghorau neu'r heddlu neu'r bwrdd iechyd neu beth bynnag, a 'da ni'n teimlo bod o'n bwysig iawn bod y pobl sy'n ymuno â ni yn siarad yn y Gymraeg. Os mae pobl ifanc yn meddwl bod gennyn nhw opsiwn i i cario 'mlaen dysgu Gymraeg neu cario 'mlaen defnyddio Gymraeg o ddydd i ddydd neu ddim, 'swn i'n deud o ran yym gwella cyfleon nhw yn y dyfodol, bod nhw angen gwneud, achos mae gwasanaethau cyhoeddus yn yn yn cyflogi miloedd ar filoedd o bobl dros Gogledd Cymru. Dwi'n meddwl fysa fo'n fantais i bobl gwella safonau Cymraeg ysgrifenedig nhw. Bwysicach I suppose ydi chwilio am sgiliau ar lafar achos da ni'n ateb y ffôn, da ni'n delio efo pobl y mewn crisis, pobl sydd angen help ni ac medru cyfarthrebu efo nhw yn yn hanfodol i ni.